Хәерле көн, исәнмесез. Менә без бүген Купка авылында Кукмара сөт эшкәртү мини комбинаты янында торабыз. Бу безнең комбинат 2018 елны Төзелеп бетеп, август ахырында ачып җибәрдек. Һәм эшли башладык. Э, сезнең белән бераз э, кыска гына экскурсия ясап алабыз. Әйдәгез. Так. Кызлар, исәнмесез?

Мусы безнең лаборатория. Монда заводның булмагына лаборатория безнең бүтән анализлар шушында карала. Кергән сөтне тез и готовый продукцияне. И документация бүтән шушында бара инде. Монда безнең сөт кирәк. Стерилизация, ахлаждение, гомогенизация. И моннан китә безнең пастеризованный сөт бияка китә. А дальше безнең переработка бияка. Монда продукцияга сөт алабыз. Пастеризау әйтә, аклар да әйтә, менә монда кефир безнең бу җитсәгә генә чыга торган була инде безнең. Ха? Бөтен оборудование яңа, әйе, бөтен оборудование яңа, өр яңадан кайткан әйе бөтенесе. Монда, менә монда сметан була инде, монда кефир, монда косык. Ә бу якта безнең топленый молоко. Топленый сөт монда без куйдык. Кайнап утыра, менә ящиклар әзер безнең фасага ителергә. И монда топленый сөт безнең кайнап утыра. Фасовка, стакан, сметана. Ә монда менә сөт фасага ителә, данный момент. Угу.

Да, мындан. Безнең готовый продукция. Менә йогуртлар, шушылай. Фасовать ителә. Кефир, һәр берсе. Әйе, вкусняшкалар безнең. И, не, коймак. Менә стаканнарда фасовать ителә дип әйттем инде. Коймак, бик тәмле, пастеризованный. Өй, өйдәге менә домашний сметан шикелле инде бу безнең. Ипиге ягып ашый торган. Бутербродлар, нәләр. Любой нәрсәгә и бу якта сасуынный сөт бар аха безнең. Пасавайт итеп кертеп барабыз. Әтеге ясаган. Әйе. Монда 3 тө икеле сөт. Монсы фасавайт ителде. Безнеке. И бияқта ха менә данный момент ике дә бишле сөт сасавай титле мысы ике дә бишле жир беле упаковкалар шуңа күрә жирлар буенча упаковка әзрәк аерыла инде икесенең дә менә обезжиренный кефир и менә ике дә бишле кефир икесенең дә

Монда кушылганнан бирле эшлим. Аңарчы мин районның сүтмай комбинатында эшләдем. 25 ел, 25 ел анда эшләдем дә, завод ябылды. Аннан соң монда пенсиям чакырды, монда килдем инде менә топленый читләр инде фасованный. Әйттем мин сезгә, әмма Ил хәзер чыгарабыз без 5 процентлы творог.

Җанҗы булсын биреп дигән шикелле инде. Менә тәмле булсын, бөтен кеше дә яратып алсын. Рәхмәт әйтеп безне ошасыннар, тәмле диеп мактасыннар. Алга таба да уңышлар бөтен кешегә сәламәтлек, тазалык, семьяларында иминлек, илләр еллар тыныч булып, авыртмыйча исән сау ашап яшәргә язсын бергә бергә. Thank you.
Менә бу 3 ел эшләү дәверендә без инде күп кенә конкурсларда катнашып, Россия буенча, Татарстан буенча да э, югары урыннарга лаек булдык. Менә э, быел гына Гемма менә шундый э, призларга ия булдык. Һәр даим Казан республика буенча да чакырып торалар, катнашып торабыз. Көндәлек безнең сөт иртә белән э, молоковоз машинасы белән фермерлардан үзебезнең машина килеп ала һәм монда комбинатка алып килә һәрбер фермердан аерым. И сөт дальше китә эшкәртелү процессына керә инде. Бу капка инде ачык була, шушыннан ачыла. Машина шигереп шушында хәле килә. Аннары соң э, оператор насостан катыштырылган шлангны чыгара һәм э, цистернадан сөт суыртылып алына емкостька мол комбинатка как раз әйе әйе әйе ә инде безнең теге ишектән анда безнең холодильник әзер продукция шуннан һәрбер водитель э, үзенә кирәкле продукцияне шуннан төяп алып чыгып төйләр машиналарга. Технолог һәм аның ярдәмчесе күпме тиеш, күпме күләмдә һәрбер продукцияне үзе биреп э, распределять итеп бирә инде. Бүгенге көндә безнең продукциягә ихтыяҗ бик күп. Казан халкы да бик ярата безнең продукцияләрне. Ярминкәләргә йөрибез көз көне агропаркка. Андагы халык та бик ошата, чират торып продукцияне алалар. Һәр шимбә саен сентябрь аеннан ярмарка башлангач катнашабыз шул ярмаркаларда. Инде Продукция натуральный дип әйтәбез бит инде. Бик ошаткач, э, спрос күп булгач, планнар бар. Бу комбинатның гына көче җитми. Төзергә зурракны 20 тонналы көнгә 20 тонна сөт эшкәртә эшкәртә ала торган комбинат, яңа комбинат төзеп төзергә. Алдагы елларга планнар Алла бирса зурдан инде. Менә шулай дип торабыз һәм исән сау, таза сау гына булып тагын шулай зурайырга зур, зурайырга язсын инде. Әйбәт кенә эшләргә. Э, безнең шушы шушындый машиналар рефрижератор белән салкынайтылган продукция бозылмас өчен э, җәйге көннәрдә таратыла э, точкаларга кибетләргә и э, рейстан йөреп менә хәзер бер, безнең беренче машина кайтты бүгенге әкренләп әкренләп кичкә кадәр кайтып бетәләр һәрберсе дә

Бергә-бергә күңелле итеп эшләп, зураерга да язсын. И кешене битне хезмәт бизи ди, дип әйтәләр инде. Зураеп, зур-зур уңышларга ирешергә язсын. Килегез, борчылып тормагыз, кунакка алыгыз безнең натураль продукция Кукмара сөтен.